מען גייט יעצט אריינגיין אין עפעס א קאמפליקעיטעד שאלה, וואס לאמיך זען צו כ'קען האלטן גראד מיין קאפ נאר פון ליינען די שאלה. כ'זעה אבער אז ס'איז א שאלת חכם. די שאלה איז אזוי, ביי די וועי די שאלה איז צו פרעגן עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, נישט קענסטו שיקן א טעקסט מיט עני קוועשטן פאר די פראגראם. און מען גייט איבער קוועשטנס פון דא און דארט נעם איך ארויס א קוועשטן צו אדרעסן. פרעגט די איד אזוי. איך האב געטוהן למעשה, קודם ב זיך באדאנקען פאר די תוכן'דיגע שמועסן, שקויעך, פיין, איך האב געטוהן למעשה, איך האב געעפענט אקאונטס פאר מיינע קינדער, און יעצט איז מיין שאלה אזוי, מען האלט אין איין זאגן אז אין די לעצטע פופציג יאר איז די עס ענד פי ארויף מיט צען פראצענט, יעצט פאנגט דער איד אן צו מסביר זיין אז די חילוק פון היינט ביז פופציג יאר צוריק און פון היינט ביז פופציג יאר ארום איז דעמאלטס זענען נישט געווען די אלע ריזיגע קאמפאניס וואס האבן פארקויפט אין די גאנצע וועלט וואס די טויש איז געקומען דורכאויס די לעצטע יארן מה שאין כן אין די קומענדיגע יארן איז נישט מעגליך אויפן פשוטע וועג ס'זאל אזויפיל מער ווערד ווערן, לדוגמא, לויט די חשבון פון צען פראצענט א יאר דארף עס צו זיין ווערט אין פופציג יאר ארום בערך צוויי הונדערט און פופציג מאל מער ווי היינט, און דאס איז נישט מעגליך על פי דרך הטבע. וואלמארט, עפל און מייקראסאפט פארקויפן שוין זייערע פראדוקטס אלס אלל אווער די ווארלד, און אויף א וועג וואס איז נישט געווען פֿופֿציק יאר צוריק, ס'קען נישט ווערן נאך צוויי הונדערט און פֿופֿציק מאל גרעסער ווי ביז יעצט, אחוץ אויב די סטאק מארקעט איז נישט געבויט אויף עכטע שאוויא'ס פון קאמפאניס וואס דעמאלטס איז עס מסוכן צו אינוועסטן אין לופט וצריך עיון מיין איך איז די ראשי תיבות, ביטע ענטפערן יישר כח, פיין, ביוטעפול קוועשטען, סאו. די קוועשן איז בעסיקלי אזוי, לאמיך נאכאמאל מאכן זיכער איך פארשטיי וואס די קוועשן איז, איך וויל עס מסביר זיין פאר די עולם לויט וויאזוי איך פארשטיי די קוועשן איז, אז ער מסביר די איד אז יא ביסט גערעכט אז די לעצטע פופציג יאר איז די עס ענד פי פייוו הונדערט ארויפגעגאנגען מיט וויפיל ס'איז ארויפגעגאנגען, ווייל ס'איז געווען א יוניק זאך אין די לעצטע פופציג יאר, וואס ער איז מסופק צו ס'קען זיין נאכאמאל אין די נעקסטע פופציג יאר די זעלבע זאך. וואס איז געווען די יוניק זאך אז ס'איז געווארן אפן די וועלט אז מ'האט געקענט מאכן שיפמענטס אלל אווער און אזוי ווייטער? סאו פארוואס זאל איך טראסטן אז אין די נעקסטע פופציג יאר גייט עס אויך אזוי זיין און אויב יא אפשר איז עס געבויעט סתם אויף לופט ממילא איז עס א גרויסע סכנה צו אינוועסטן. סאו ס'איז דא צוויי חלקים דא, קודם איינס צו ס'איז מעגליך צו ס'איז נישט מעגליך, און נאכדעם צו ס'איז געבויט צו לופט, אבער איך וויל צולייגן דא נאך א זאך וואס דא איז א עיקר חסר מן הספר. די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון אמעריקע היינט, אבער דאס מיינט נישט אז די קאמפאניס בלייבן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אויב למשל עפל פאר וואטעווער ריזען זאל עפל ווערן אויס גרויסע קאמפעני פון די פֿינף הונדערט גרעסטע קען עפל ארויסגיין פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט און ס'קען ווערן ריפלעיסט מיט א אנדערע מיט א אנדערע קאמפעני וואס איז דעמאלטס די גרעסטע קאמפעני וואס ביי די וועי אויב דו דארפסט סתם סימפל הדרכה עי טו זי, א' ביז ת', וויאזוי צו אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, קענסטו נעמען די קורס וואס אונז האמיר געמאכט, עס פי פֿינף הונדערט יידיש דאט קאם, אדער קענסטו עס אויך קויפן אויף עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. באט אז דו ווייסט וויאזוי צו מאכן, אזוי ווי דעי שויער האט שוין געמאכט און אלעס פארט אים ברוך השם, איז לאמיר רעדן מער דיטעילס וועגן דעם וואס אונז האלט מיר אינמיטן איבערשמועסן. סאו דאס איז איין זאך. סאו ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז די קאמפאניס און ס'גייט בלייבן. הגם די הנחה וואס דו האסט געמאכט אז ווען א קאמפאני איז ריזיג קען עס נישט ווערן נאכאמאל צוויי הונדערט און פֿופֿציק מאל אזוי גרויס איז א לעכערליכע הנחה. ס'איז נישט קיין ריכטיגע וועג פון קוקן. און איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס. דו קוקסט מיט דיינע אויגן, מיט דיין צמצום וואס דו האסט, יעדער מענטש האט עפעס א צמצום, סאו מיט די צמצום וואס דו האסט, מיט דיינע קליינע אויגן קוקסטו ווי ריזיג יענער איז, און דו פרעגסט א קוועשטן ווי מער ריזיג קען ער ווערן. דו פרעגסט זייער א גוטע קוועשטן וואס ס'מאכט אסאך סענס מיט דיינע אויגן, אבער זאלסט וויסן אז ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ווען דו ווילסט וויסן וועלכע זאך ס'גייט ווערן ריזיגער, קוק וועלכע זאך ס'איז ריזיג, העסטו וויסן וועלכע זאך ס'גייט ווערן ריזיגער. כ'וועל דיר געבן א משל, כ'ווייס אפילו נישט צו ס'איז א גוטע משל, באט לאמיר זען, לאמיר טרייען. ווען דו זעסט א איד א תלמיד חכם, פון פינף און צוואנציג יאר, א ריזיגער תלמיד חכם, ער קען שס אויסענווייניג, אפן לשון, א גרויסע תלמיד חכם, דו דארפסט נעמען א געס, צען יאר ארום ווער גייט זיין א גרעסערע תלמיד חכם ווי יעצט, די איד וואס איז יעצט א גרויסע תלמיד חכם, אדער די איד וואס איז קען אביסל לערנען, וואס וואלסטו געזאגט? איך מיין דו דארפסט מודה זיין צום מוהרא די איד וואס איז א תלמיד חכם גייט זיין א גרעסערע תלמיד חכם. די מציאות הדברים איז, די קאמפעניס, דו קוקסט אן זאכן מיט די יעצטיגע צמצום פון די יעצטיגע צייט, ביי די וועי יעצט ווען איך רעד, בשעת אונז רעדן אויף די שיעור, קומט פאר קרעזי טרענספארמעישן אין די ביזנעס וועלט, ווער ס'ווייסט נישט, עי איי נעמט איבער די וועלט, ס'איז אזוי ווי ווען ס'איז ארויסגעקומען סמארטפאונס, ארויסגעקומען אינטערנעט, יעצט האלט מען אינמיטן אזא מין דזשענערעישן וואס ס'קומט עפעס ארויס וואס ס'קען טוישן די וועלט, די קאמפעניס אדאפטן צו די אלע זאכן, ביי דע וועי דו ווייסט וויפיל געלט עפל האט וואס זיי האבן נישט וואס צו טוהן מיט עס אפילו? זיי דארפן עפעס טוהן מיט עס, אדער געבן זיי עס פאר די סטאק האלדערס, אדער דארפן זיי קויפן אנדערע עסעטס, אדער דארפן זיי וואקסן זייער ביזנעס אויף א אנדערע וועג. די נקודה וואס איך ברענג ארויס דא איז אז. א ביזנעס וואס איז מורא'דיג סוקסעספול, ווען איך זאג מורא'דיג מיין איך מעגא סוקסעספול, פון די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפעניס אין אמעריקא, גייט דעיס לכאורה אין די נעקסטע פֿופֿציק יאר זיין ווערט סאך סאך סאך סאך סאך מער, יעצט מיינט נישט אז יעדער איינער, ס'קען זיין א גרויסע חלק פון דעם גייט אינטערגייין, ס'קען זיין אז ס'גייט ווערן אבסעליט ווייל מ'גייט שוין נישט דארפן די פראדוקט, באט. ס'איז אבאנדענס, ס'איז א מיינדסעט פון מ'קען וואקסן סאך סאך מער, אבער לאמיר רעדן רעדן יעצט פון די אנדערע נקודה וואס דו האסט געזאגט אז אויב ס'איז די סטאק מארקעט איז נישט געבויט אויף עכטע שוויות איז עס א מסוכנ'דיגע פלאץ צו אינוועסטן אין לופט, אקעי, דאס איז א עקסטערע ארגומענט וואס מען קען האבן. וואס איז די שוויות פון די סטאק מארקעט? איז עס לופט אדער איז עס א עכטע זאך? קיינער קען דיר נישט דאס זאגן ווייל עכט די שוויות פון א זאך איבערהויפט אין א קעפיטעל מארקעט, א קעפיטעל מארקעט מיינט אין א פלאץ וואס די די קאנסומער מאכט די וועליו. סאו די קוקסט אויף א זאך פון וואס איז וואס מאכט א זאך ווערט? האסט א באטל וואסער אין גראסערי וואס איז עס ווערט? ס'ווערט לאמיר זאגן צוויי דאלער צו קויפן די באטל וואסער, סאו וויאזוי קען זיין אז ווען איינער קויפט די באטל וואסער און ער לייגט עס אין פריזשעדער און ס'איז גוט גוט קאלט געווארן, נאכדעם גייט ער ארויס אין א פארק ווען ס'איז פֿינף און נײַנציק אדער הונדערט דעגרי און איינער איז גרייט צו צאלן פאר דעם צען דאלער? ער פארקויפט דאך לופט? ער פארקויפט דיך נישט קיין ליפט, ער פארקויפט דיך א סערוויס, למעשה האב איך געמאכט זיכער אז די באטל וואסער איז קאלט, למעשה האב איך געמאכט זיכער אז די באטל וואסער איז אוועילעבל פאר דיך קאלטערהייט ווען דו זיצט אין א פארק ווען ס'איז הונדערט דעגרי, און פאר דעם ביסטו גרייט צו צאלן געלט פאר דעם, ס'איז נישט אז ס'איז ליפט. זעלבע זאך ווען דו קוקסט אויף א קאמפאני וואס ער פראוויידט א געוויסע וועליו, דו מיינסט אז ער פראוויידט דיך ליפט, ער פראוויידט דיך נישט קיין ליפט, ער פראוויידט דיך א עסעט, והא ראיה, וואו רייע מענטשן זענען גרייט צו באצאלן. יעצט לאמיר נעמען די זעלבע זאך אויף די סטאק מארקעט. וויפיל איז א שעיר ווערט? פארוואס איינער איז גרייט צו צאלן פאר די שעיר? און זאלסט וויסן א זאך, אז ווען איך זאג איינער איז גרייט צו באצאלן על פי רוב מיינט עס נישט דו אדער איך, ס'מיינט ריזיגע געלטער, אויף ענגליש ווערט עס אנגערופן סמארט מאני, פראפעשאנעל מאני, געלט וואס ס'קומט פון קלוגע אינוועסטארס, און מען רעדט דא פון ביליאנס אויף דאלארס פון טרענזעקשאנס וואס מען מאווד ארום איינער צום צווייטן, יעצט איך גיי נישט זאגן קדוש קדוש קדוש אז יעדער איינער פון זיי זענען די קלוגסטע מענטשן אין די וועלט און יעדער איינער פון זיי ווייסט הונדערט פראצענט וואס ס'גייט זיין, אבער דו רעדסט פון מענטשן וואס זיי מאכן געוויסע עדזשוקעיטעד דעסיזשענס וואס איז נישט די סימפל דעסיזשענס וואס דו מיט איך מאכן יעדן טאג. סאו וואס איז עס באמת ווערד? ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס ס'גייט אריין וואס איז ווערד, א חלק פון עס איז די פראדזשעקשן וואס דאס גייט טון אין די קומענדיגע יארן, יעצט ווי קענסטו אנקוקן וואס ס'גייט טון אין די קומענדיגע יארן, ס'האט שוין אלעס געטון, ס'האט נישט אלעס געטון, ניין, ווייל למשל אויב קוקסטו אן אויף עמעזאן און ס'שיפט שוין אלל אווער די ווארלד, אפשר קען ער אויסקוק טרעפן א טעקנאלעדזשי ס'זאל אים קאסטן סאך ווייניגער צו שיפן, אדער ס'זאל אנקומען סאך שנעלער, ער קען נוצן דראונס. אקעי, וואס דאס איז א זאך וואס עמעזאן האלט אינמיטן עקטיוולי טרייען צו אינוועסטן אין דעם, מאכן דראונס זאל אנקומען נאך שנעלער. אפשר קען ער אנקומען צו א טעקנאלעדזשי אז מ'זאל קענען שיקן קיין אנדערע לענדער, טירד ווארלד קאנטריס, ער זאל קענען שיקן צו פלעצער וואס מ'וואלט קיינמאל נישט געשיקט אהין, און ער קען אנהייבן צו מאכן אז מ'זאל אז מ'זאל שיקן אויף סאך מער אקעישאנדיג אפילו צו אזעלכע פלעצער. די אלע זאכן געט צו שאביאס צו א קאמפאני. אפשר קען ער אנהייבן צו נוצן AI טעקנאלעדזשי אז זאכן וואס ביז היינט האט מען געדארפט נוצן פאר דעם סאפטוועיר, היינט זאל ער זיין דער וואס ער געט די AI טולס פאר קאמפאניס וואס ווילן בויען געוויסע זאכן אין זייערע קאמפאניס דורך AI. כ'קען דיר געבן מיליאן משלים. די עיקר זאך וואס ס'גייט עהם מאכן וואקסן אין די נעקסטע פופציג יאר איז עפעס וואס איך קען דיר נישט געבן קיין משל ווייל נישט איך און נישט דו ווייסן וואס דאס איז, ס'קען זיין סקערי צו טראכטן פון עס, אבער אפשר גייט עס זיין אז ס'גייט זאכן פון די לבנה ארויפפאלן צו דיין אויג, כ'ווייס נישט, ס'איז זייער שווער צו רעדן פון עס, משיח זאל אוודאי דא זיין פארדעם, ס'קען ברענגען צודרייטע בענעפיטס פאר די וועלט און ס'קען חרוב מאכן די וועלט און ס'קען זיין אז אזוי גייט די וועלט חרוב ווערן, איי דאנט נאו, כ'מיין אז ערגעץ שטייט אז די וועלט גייט חרוב ווערן פאר משיח קומט, אפשר אזוי, הו נאוס, אבער דאס איז נישט מיין דזשאב דא אויף די שמועס דא ענק צו מאכן דערשראקן, און ס'איז נישט דא וואס צו זיין דערשראקן סיי ווי, ווייל א איד וואס פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן האט נישט קיין שום פראבלעם, און ער כאפט זיך אן דעם אייבערשטן און ער גייט קאנפידענט וואו ער האט צו גיין. אבער נארמאלע ביזנעס דעסיזשענס צו מאכן איז זייער לעכערליך צו טענה'ן אז ווייל דו האסט געזען א אנבעליוועבל גראוט פון די לעצטע פופציג יאר און דו זעסט נישט וויאזוי ס'קען געשען א אנבעליוועבל גראוט פאר די נעקסטע פופציג יאר איז די מסקנא פון דעם, די באדאם ליין, דיין תירוץ אז ס'איז געבויט אויף לופט? ס'איז פשוט דו זעסט נישט און דו ווייסט נישט, און ביי די וועי, דו ווייסט טאקע נישט אלעס, און אויב ווילסטו יא וויסן וואס איז דיר מעגליך צו וויסן, גיי פשוט און פאנג אן צו ליינען ריפארטס, קענסט אנהייבן אויסהערן אויסהערן ערנינגס קאלס פון די אלע קאמפאניס, ס'איז דא א געזעץ אז יעדע קאמפאני וואס איז אויף די סטאק מארקעט דארף יעדע דריי חדשים ארויסגעבן א ריפארט וויפיל געלט האבן זיי געמאכט. וועלכע זאכן האבן זיי געמאכט זייער געלט? פון וואס? וואס איז זייער פארקעסט פאר די נעקסטע דריי חדשים? די זאכן דרייווט א סטאק ארויף און אראפ און דאס איז א קול וואס נישט יעדער האט געדולד עס צו הערן. ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער נומבערס מענטשן, אקאונטענטס, זיי זענען מער פאוקעסד אויף נומבערס, זיי האבן ליב צו זען נומבערס, זיי האבן ליב צו זען וויאזוי זאכן זענען צוזאמגעשטעלט. אויב דו ביסט אזא מין מענטש, וואס ס'זעט מיך אביסל אויס, זאג דיר די אמת פון דיין טעקסט מעסעדזש זעט מיך אויס אז דו ביסט אזא מענטש, דו ביסט מסביר מיט א הסבר פארוואס דעמאלטס אזוי פארוואס דעמאלטס אזוי, איך מיין אז דו קענסט זייער אינדזשויען צו אויסהערן אמאל א ערנינגס קאל פון עפל, א ערנינגס קאל פון עמעזאן, א ערנינגס קאל פון טעסלא, פון די אלע מינע, פון מייקראסאפט, און דו קענסט אנהייבן צו כאפן אביסל אויף וואס זאכן זענען געבויעט, יעצט די עיקר וואס דו גייסט געוואר ווערן ווען דו טוסט עס איז אז זאכן זענען געבויט נישט אויף וואס ס'איז געווען אין די לעצטע פופציג יאר באט וואס זייער פארקעסט וואס זייער אוטלוק איז פאר די פיוטשער און דו זעסט דארטן מענטשן וואס זיי הייערן דו זעסט מענטשן וואס זיי פייערן און דו קענסט דארטן זען מענטשן וואס זיי האבן עקספיריענס לייק קרעזי, זיי האבן געטון צודרייטע זאכן, ביליאנס און ביליאנס אויף דאלערס וואס זיי האבן געברענגט פאר אינוועסטארס, עקזיטס וואס זיי האבן געמאכט, זיי האלטן אין איין קויפן נאך קאמפעניס וואס קאמפעניס קריעטן אסאך וועליו, און דו זעסט אזעלכע זאכן וואס איז געשען, קענסטו וויסן אז מאוסט פראבעבלי גייען זיי אויף א וועג וואס ס'גייט ווייטער געשען אזוי. יעצט פאר די קליינע טשענס אז נישט, זאלסטו וויסן אז די פייוו הונדערט קאמפעניס טוישט זיך אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט, האסט יעצט די קאמפעניס, קען זיין אז מארגן וועט עס זיין אנדערע קאמפעניס, און דו ביסט אינעווייניג מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף די לאנג ראן, ס'גייט אראפ, ס'גייט ארויף, און אין די לאנג ראן האפסטו בעזר השם צו מצליח זיין. איך זאג אייביג, קוק אן, דו ווילסט אינוועסטן אין גוגל, היינט מיך אמאל געפרעגט, וואלסטו אריינגעלייגט דיין גאנצע געלט אין גוגל? ניין, איך וואלט נישט אריינגעלייגט מיין גאנצע געלט אין גוגל, באט א מענטש וואס האט א ביזנעס, רוב מאל, זיין גאנצע געלט ליגט אין זיין ביזנעס. זייער נישט עדווייס צו טון, אסאך מאל האסטו נישט קיין ברירה ווייל דו דארפסט גראוען דיין ביזנעס און דו דו דו דו זעסט נישט קיין שום וועג עס צו קענען גראוען אנדערש מוזטו דאס טון, אבער די סעקונד וואס דו קענסט סטעבילייזן דיין ביזנעס אויף עפעס א וועג זאלסטו אנהייבן ארויסצונעמען געלט און אנהייבן צו אינוועסטן אין א פארטפאליאו אויך. מאכט עס אסאך סענס. סאו וועם וואלסטו ענדערש געטראסט? אראונד די קארנער די די סטאר וואס האט דארטן פינף ארבעטערס און און און און ווען איינער האט א חתונה א נאכט פארדעם מאכט מען אויף די סטאר צוויי שעה שפעטער ווייל ווייל די ארבעטער האט נישט געקענט קומען און און און אלעס פירט זיך ווי א חסידישע ווערטשאפט דארטן אדער אדער וואלסטו געטראסט מער א קאמפעני וואס איז אויפגעסעט מיט מיט דזשייענטס אינעווייניג וואס פירן די קאמפאני, א קאמפאני ווי עמעזאן, א קאמפאני ווי זיי, זיי רידערן די וועלט, די גאנצע וועלט רידערט מיט די חברה, כ'גיי נישט זאגן זיי זענען גוט אדער שלעכט, נישט דאס איז מיין פוינט, מיין פוינט איז אז ווען דו פאנגסט אן צו דיווערסיפייען אין א פארטפאליאו, וואס ווען דו טוסט, ווען דו אינוועסט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט דיווערסיפייסטו צווישן פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אין אמעריקע, אקעי, נאט בעד, און די מענטשן וואס איך האב פריער אראפגעלייגט, די דזשעף בעזאס מיט די אלע מיט די די די מינע מענטשן פירן די קאמפעניס און זיי האבן א טרעק רעקארד לייק קרעזי, כ'גיי נישט זאגן מיין הסכמה אויף זיי אלס א פערסאן, כ'רעד יעצט אין דזשענערל, און די די צוטיילסט עס אין זיי, און אויב ס'גייט נישט גיין גוט איז וואס? טוישט מען עס מיט א צווייטע קאמפעני, מ'נעמט אריין די גרעסטע קאמפעני, און מען נעמט ארויס דער וואס קוואליפייט שוין נישט דארט צו זיין, ווען דו טוסט עס אויף אזא וועג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, בדרך הטבע יו העוו טו, דארפסטו פארן גוט, און אויב נישט, וואס וועט יא זיין גוט? וועסטו עס לייגן דיין געלט ווי? כ'ווייס נישט. אז דו פארשטייסט א בעסערע פלאץ, אדרבה, טו עס, קויפן ריעל עסטעיט, איך קויף ריעל עסטעיט אויך, ס'נישט קיין סתירה, מ'דארף האבן גאם גם זה וגם זה, האב אביסל ריעל עסטעיט, האסט אויך אביסל עס ענד פי פייוו הונדערט, וואטעווער, דייווערסיפיי דיין פארטפאליאו אדער זאלסט מצליח זיין בעזר השם וואס דו טוסט. און קען זיין אמעריקע גייט גיין שלאפן, ס'איז דא אסאך אידן וואס האלטן אמעריקע גייט אונטערגיין, דעמאלטס איז א גוטע זאך צו דיווערסיפייען צו קויפן אינדעקס פאנדס פון אנדערע לענדער אויך, קענסט קויפן פון יוראפ, פון טשיינע, פון אמעריקע, צוטיילסט עס אין דיפרענט פלעצער, וואס בעזר השם, לעולם ישוב שוב בנכסיו, עסטו פארן בעזר השם אויף די וועג גוט.